Ng'a banasungusia. Ngoigwe more banasungusia? Buna bono rero twasiririe omosubati enting'ana aria obwate amaino tati twosirire toigwete bobe. Oyomo obo korusungusia moinyorete iga agotera naki rero ndere abakungu tiga tokwane. Toigwete? Bono toigwete bobe ekiagera twasiririe buna abang'ina twasiririe omosubati. Ekero. Eredio yaito nebwate abasani buna ink presenters. Ewelfare tintagete gokwana, into maete buna togokora igoro ye welfare, ebasha ye welfare nero engiya bonyasae, engiya obobuya, nkoyeatora omonyene. Lakini ekero eredio amashabiki aigwete naki yaya, siko otomirwe korwa obisi achie ko represent eredio, abasani mbaroo batari welfare, basani baito batari welfare, ebatoa. Chiringi elifu sarasini na nane, mia nane twareta aa. Aye namagoso? Mokobakera chingumi nonya mbosa iga? Abwo nabasani. Togocha ase egoelfu ero, esiri nere tobwate. Ntoro chintori gotangasa aa. Echi nechi chiabasani. Eyaito egoelfu ero, nko, nkomanya toro na togokwana Cosmas. Cosmas, eripoti bateba neke ng'a naende omonto oyomo okwanire aa ng'aki, oire chingaki chiago chingiya, Okonsoltia abanto abang'aini bake obong'aini, abwo ase bwati buna are egetira ake. Abana abwo nabake. Ekero bare abake, okonsoltia abanto abang'aini, nainwe moramanyete abanto abang'aini mora. Oyominto osirerigwe omwanchwa oye, intwe buna seito, Efraimu eredi yaito. Twabwatiranire nefamiri eye sana korwa omosubati asira kiagera korwa buna agasirete intwe redi aria nao tore ase chimaikorofoni tokonya gotangasa ng'aki ntobwate obokong'u. Rioka rioka mpaka kaye ng'aki buna bono nkaete riaye nari togocha gotiga gokwana tokomoenya. Iga eredi yaito ngosira ere ase yaito ngosira ere ase anene sana. Ase eng'encho tore abanto ntori bange mono rero ase eng'encho ama rituko eri riria abanto bakoenigwa ao ao ase anyinge. Nare gosaba inchakire iga. Erieta, erieta, erieta, erieta, erieta, tokore ase obwango egere chinsa nchibwata abanyene eprogram.
Minto nabakwanire mbuya more nao tore ase abanto. Oyo iga akorokwa Engineer Gideon Marube korwa chinsemo chia Tabaka A Salams Club ase radio ya Seito, nao tore buna chi adviser. Mbuya mono.
Nainche mbuya mono ase ribaga.
Abake. Ekero bare abake, oconsultie abanto abang'aini. Nainwe more abamate abanto abang'aini more aa. Momoike ang'e baria more abairi, momoteebie ng'a bono genda iga, genda iga. Abanto abange nkoraigwore emeriri y'ogoteba ng'a omwana agakosubati akanyuomwa ase abana batigire. Akoya gose akoya? Kaba aye bakoragera baria anyorete oo isiko bokari. So eproblem ere gochia aba igo tore inde iga abwo sana. Egento gekokwama kweri giatochandana ne noo tore nakerokio. Ekerokio tosinyaine iga enga buna eyama timosinyaine. Na ekiagerete babosike bagateba, Naki oyominto oyotoosie inyae niye osukirie orobebe boira, komosaera ase omogambi, tari komokorera kende. Ntori gosaba Nyasae, lakini ohande omonto okwa. Igo bono okwa epanga, tochipange. Ogopanga koruoka nokoratokonye. Abang'ina, ninwe ndeko na chaaga ekero kwegosa, mosabere omongwana sana. Nakenyore eke naboigo, mosabe sana. Seto FM nesiro y'omogusii, egepindi keria ngoshiriki mono sana gie chinguru buna Endumo Special program egwansa saa ngapi? Saa nane mpaka saa moja. Inki otategerera? Narigo rioka. Intwe ekero omonto akuure, Ore omotegereri gose rishabi keria ase ito. Rituko akwa etogonsa gotangasa for free mpaka kae kera kore bono inki riri monto agoteba naki tiga toende seito twensi twategerera oo twatangaswa. Mbuya mono ase ogontegerera.
Naki mokobaire.